okay guys noma kala ndhawu ta ku hambanahambana la mi nga kona ni tshemba ku a mi chavisi hi mhaka leswi ni nga swi mbalelanga ku ni na flu nyana masikama like mina khome hi flu mi ri na corona so ni xava ku at least ku ni nga mi cheli mikhuhlwani a loko mi chela mikhuhlwani that's why ni mbale xilo lexiyani ni vite hi khipa social distancing and i'm also drinking water here yeah. i mati lama ni nga ma chela vikisi ni ta arhavela loko mi heta laha mi nga chavi ni ta rhavela ni ta arhavela kumbe ku rhavela va va ve ri ku sitima masiku lama ya ni ta sitima heyi xilungu xa machangani a ku le ku neka mpfula laha handle loko mo twa sound yin'wani plus ni xave na mike yintshwa a ni ndlela ku hi kota ku twanana cause van'wana va complain va ku ah, hi na ha ku twi so i just look like namuntlha hi nga ri se ni muhaxi wa straight ni le ku haxi ka kade lowa gingirikani so guys namuntlha like you, as you can see hi la ku yingisela mambawulele hi tinghongholo um tinghongholo hi la ku twa yona ku yi khomele yini um so mm, i famba na mathandani la ka album leyiwani prince oremi na ku na dlanyoka laha as well na na mbambalele as you can see mara i feel like the, the whole album as you know swa ka team shiriman ku na va joe shiriman prince rangan all those people mara ka leriwa tinghongholo ni vona ti-credit lava tswere ku prince oremi ni tshemba ku i producer leya yi nga khomani si yi nga khomisana xandla swin'we na mambawulele ka leyiwani album kumbe ka risimu leriwani so ya yeah, a hi dileni guys hi nga ha heti nkarhi mo hi hi ndla sweswaku kumbexani ni ni mbala switsonganyana eish ah okay yo hambi ni dye yini kumbe ni dye misisi hi ta famba hi phuta kwala kahlekahle loko i twa intro leyiwani i twa hi nga ri maybe ku nga nghenelela brajo yi ku mane bazi mayengani mane you know mane bazi mayengani mane vana swi le ku humeleleni ne n'wamisimu njhani na khome ntlango n'wemi pfala njhani na khome mali leriwa ri simbisiwe madakwa madakwa rixa kahlekahle um it's not really my favorite song mara ri ri nandziha leswi ri nga biyiwa xiswona ri na that feel ya ya Philip Giyani Philip Giyani you know ri na that feel ende ri tlhela na feel liya ya slow jam leyi xi endliwaka ka masiku lamawani so a hi nge vulavuli ngopfu hi swona guys I really don't have time ka video leyiwani ni ta ti tshinya namuntlha. Yawe, yawe, siamo, siamo, kamaga, kamaga. I feel like maybe is it Prince or Remy a ndlaku swilo leswaku kumbexana yi dlaya nyoka na a ni swi tivi ku i mani voice liya mara yi twala yi ri kahle swinene so a ni swi tivi ku mi mi mi yi vona njhani. eh ku ri album leyi nga twa tinghongolo mara leyiwa ku ri madakwarexa guys mi nga mi nga ni chingeli ngopfu loko ni kha ni stopa ni pfa ni ya mahlweni ni pfa ni yima ni pfa ni lava tshetsheretshetshere lawa ni mhaka ku hi lava ku vulavula so loko hi lava ku twa nsimu leti a ti helerile va va va va xavisa online ti kona ka ti-play store na ti-itune please go there and subscribe and then you know do the right thing and stream the, the music from there lawa ho lava ku vulavula hi tona so mi nga ni chingeli mi ku hawu a nga tshiki risimu ri i ba ri hela ta xavisiwa ni loko ni chekini lawani a ni swi tivi ku ni nga swi kota ku swi vona na ku ri tinghongholo yi streamiwa kwini right now i should be able to see this thing a hi tshike mara loko ni cheka elia namuntlha ni vone ri kha ri streamiwa pitori lusaka a zambia ni vone ri kha ri chekiwa cape town johannesburg soweto ni vone ri kha ri chekiwa swinene na le centurion so i vanhu lava na le campton park ni swi voni namuntlha ku ni kha ni cheka ku ri a ri yingisela kwini tinkonkolo the whole album kahle kahle so yeah what do you guys think of this um this album we'll talk about it nta nyika tingani what i think about the album everything ta swi vula mahetelelweni sweswi a wu lava ku yingisela tinghoma leti nga lawani mara nghoma leyi mi ni favor ngopfu laha ka ka album leyiwani hi leyi nge tlanyoka popopopopo swi tolovelekile leswaku ka team chiribane swi va kona loko kha ku tlangiwa ti-album mara mi ni rhandza ngopfu loko yi fika laha loko mathandana nghena kahle kahle i think is thirty seconds

ku ku va tirhise leswi va swi vitaniwaku swisasi swi wela ka swigaririmi ne e ku ri va va nga vhi va va ku ba ku fana na hina van'wani va swi ba hi masivi ku ri no ma mo hi vulavula hi hi hi ku dlaya ka nyoka mara a swi ta ku loko va ku ku dlaya nyoka va vula yini mi mi mi mi ta hi byela hikokwalaho ku mi swi vonisa ku yini.

mara a hi ndeni mahlo hi twa ku matirhisa van'wana va rhandza nghuna valayi mina lexi endlaka ku twe nga ri i beef nyana leyo ku na beef kulukumba ngopfu la kahle kahle a hi tweni ku hambanelo i ri yini loko a sungula ku yimbelela kahle mi ta ni khomela lako ni dzingisa camera guys

Le ntangeni wa tiha wa swiharhi hi letiya ti tinghongholo hi tshame hi vulavula hi swona swa tinghongholo la ka nkanelo wa gingirikani va ni chukuvetela va loko hayi mhani hayi a wu vuli swona swa ku machangani loko swi ta ka correct-a munhu number one ni correct-iwa heyi ni la ku khakhatluriwa la ni la ku chivuleriwa a no chuvuleriwa kunene kahlekahle a no chuvuleriwa kumbe ku chovoleriwa kunene a swi tele ya a swi tele hinkwaswo swi hlanganile hinkwaswo lava va kha va ni cingela vanhu. ni ku no mani mehe ku twisa ka mina ku tingongolo i i vanhu lava va kuma ku i madidoda loko hi ri tlilasini kuma ku vo va tshama le ndzhaku le back seat ende ke ni hi le vakulu ku tlula vadyondzi lavan'wana etlilasini vo tala u kuma ku va dzaha mafole a va a va yingiseli you know they are always absent at school va va dzumba ri tithoyileti va kha va dzaha mafole all those things leswaku va misbehave exikolweni va va ende kuma ku i vo i vo lavakulu laha xikolweni hina hi va vitana tinghongholo swi vanhu lavaya mara ke ni hi nhlamuselo leya ya straight ya literal ve ri tinghongholo swi vula emfenhe liya yo tshama yi ri yoxe so va hi correctile lava swi tivaka guys loko mo twa ku na huwa ku ku ba tilo laha ku ku ku na ku na mpfula yin'wana ya heavy ngo laha hi nga kona

Ma- mambalo ya le ku bifeni ka ti-artist i feel like mambalo ya le ku bifeni ka ti-artist leti nga ku holoveni ende right now ha swi tiva ku ti-artist leti- leti nga ku holoveni va mani ben mayingani na mr post va va nga- va nga ku bifaneni swi ngopfu ne we know that um we talk about ben mayingani na mr post ka the next episode kahle kahle ku ta the episode after this one mara i chinghela vona ma- ma- eh, mambawulele laha hi nga ze hi swi tiva sweswo he's, he's beefing them ku ri vo hleka na makwavo a va tivi nchumu hinkwavo vo tifanela leswaku a ku ku hava munhu loyi a nga right la misaveni ha fana hinkwenu mo tinyika xivuku ti ti langutisa ti ta swi vona savana xa tone ku hleka ti hleka na makwavo a ti swi voni savana a mi tiva hleka na makwavo tinghongolo laha ni khale va ri kona va yisela mara va ha ri ku bifaneni va ha ri ku chingelaneni

gungung a ya ni bela laha straight kahle kahle leswaku ku tirhisiwa instrument yin'wana ya powerful ngopfu ka ka team streamer kahlekahle a va ta ku hi hi sweswo swa ku mi mi themendela ngopfu laha ku na psychology laha ku na dlanyoka ku na mathandalo ku na prince rhangani ku na doctor joe shrimani ka risimu lero ku na mambawulele ka non stop leswaku i non stop mina simu leri ra ni bela marani no tsakisela ka intro kahle hlafi like after that intro simu leri nga hela

Salani ni Mathiese. Kumbe na hemba. Salani ni Mathiese. ngoma ya xirilo mitwe ni vavanuna okay ngoma xirilo ha swi tiva ku vulavula hi xirilo xa vamanana va le ku xanisiweni swinene laha misaveni ha swi tiva ku loko hi languta ti-statistics ta le south africa ti vula leswaku um va ka mhani every thirty six seconds munhu wa xisati wa rape-iwa wa pfinyiwa a south africa also every eight hours munhu wa xisati wa dlayiwa a south africa so i ti-statistics leti nga kona swi kuma ku is a is a pandemic on its own mhaka gender based violence is a serious problem guys so it's relevant for mambalo to sing about it and it's also a very interesting ku a male figure is singing about women's right or, or gender based violence because ku tala ku kuma ku i vavasati va vulavulaka hi hi timhaka ta vaxisati and it's interesting the fact that this song yi ri endliwe hi beat ya xi ya xi marabenta loko loko loko mi ri yingisele kahle a yi tweneni homa ya xiri na mitwe ni vavanuna i nga nghunyuta hi rona mara ke ni ri vulavula hi timhaka ta vaxisati hakanyingi tinsimu to vulavula hi vaxisati ti tala ku hatlisa u kuma ku tinsimu leta ta ku ti na that femaleness na macinelo ma kona ma ma accommodate ngo vanhu va xisati mara ka leriwa risimu ri tala ku accommodate macinelo ya vanhu va xinuna hi muchongolo you know all those kind of dances leti ku nghunyuta leswi swi ciniwaka hi vanhu va xinuna hi ku ya hi leswi um tradition ya xitsonga kumbe ya xichangani yi vulavulaka swona hey voice leyo ya mathandani hi ta vulavula hi voice ya mathandani we'll talk about mathandani not so long a ni lava ku yi hatlisa loko mi lava ku streama tinsimu letiwani ti kona ka itunes leyi ka ti-play store mina ni ta mi byela na ku uh, what is my thinking about this album whether it's a good album or, or bad album ni na ti-ratings ta yona na swi tiva ka ni pfuni nchumu mara at least na ringeta ku contributa ne

eh, na swi tiva ku joseph n'wamulori na mabawulele i vanghana they are like this very very close um so loko ni yi twa yi kha yimbela nghoma leyiwani ya twala mbambawula loko nga ri loko yi kha yi vuma la kaya loko yi kha yi hoxa ti-voice ka simu leriwani i nga ri a yi ri ku ri cineni loko yi sala kahle yi ta ri twa na voice ya rhurhumela lani
mahlabelo ma kahle it's a good it's a good song this one ma 2k mara it's very interesting ku ri hi celebrate ku ma 2k ma ma khoma 21 mara on the other hand these people are fighting for the rights of education leswi a swi nga ndliwa hi hi vantshwa lava va nga rhangela ti-freedom uh, uh, riots hi 1986 1987 karhi liya eh, loko vulavula hi june 16 so it's interesting ku ri a ku cincangi nchumu Uh, for so many years a south africa ku ri vantshwa lava va nga va nga biburiwa va nga khoma 21 hi 2000 hi 2021 they're still fighting for the same rights

ni la ku twa voice ya mathandani laha u ta hlavelela ku yini a swi lavi ri tlanga ri hela guys mi ta ri twa kona ri ma 2 k i just feel like it's a very interesting song for me um hi ta vulavula hi voice ya mathandani later la ka video leyiwani um so don't go away a hi languteni xirilo xa vamanana oh hey, we did that a no bazi ra joni leriwa ri simu leri a ri tlangiwaka hi tiholideyi leriwa is that grand piano or is it electronic piano dong dong Gong gong gong. Gong gong. Gong gong. You know? It's, it's so beautiful and ya tikomba ku a yi tlangiwangi hi leswiya swa michini leswo munhu a tirhisa timawusi ri tlangiwe live leriwa loko kumbexani mi nga mi nga tshembo ni mi twisa yona that that intro uh, with the with the piano there yi tlangiwe straight liya a yi zangi yi creatiwa hi ti-waves

i simu leri a la kuma ku mi ri tlangela mi ri mi ri chayisa mi kha mi ya makaya hi tiholideyi ti paseka loko lembe ri herile ma december yo ya
gayisa xinavuno hi lexi ya makaya uh-huh ya bazi ra joni ha ri twa mani ha ri twa mani is a good song mara
ha hi vuyisile magayisi hi vuyisile mambawulele mi vuyisile mbawuza na album leyintshwa yo saseka um i feel like that's what he's talking about ku yena se i fikini i nghenini u yo tirhisa swigaririmi swo karhi ku va a nga swi vuli straight ku ya se xi fikini mambalo lexi nghenini misakazweni a nga yi bangi straight leyiwani u yo yi ba as if hi yena guys a fikaka ivi loko a fika a va hlatisa makondlo as you guys you've seen ku ka music wa xitsonga for a long time a ku nga ri na ti-album between november and now right so i feel like album yo sungula yo hisa kumbe leyi vanhu va nga yi talaka ku create traffic hi yona mhamba yo lele se i le ku hlantiseni ka vanhu makondlo after a long time nakona vanhu va n'wi tiva ku wa yimbelela mhamba yo lele mara a nge za a swi languta languta ngopfu swa ku yimbelela swa ku va a humesa ti-album ta yena hi ndlela yo fana leyi na swi ta ku u humesini previously mara not at this level you know this is a bigger level and plus vele vanhu va va se va ha i ta humesa njhani va swi kota ku yimbelela na xa nghena mbawuzi xi va ndhawu yi va yitsongo xi va hlantsama hayi hlatso makondlo a yi twa album bowser i hlantswe makondlo la ka album leyiwani ta vulavula hi yona ni la ku hi vulavula hi yona album leyiwani ndzi twa madzetse

loko mi lava ku yingisela risimu kona ka online guys um hi lava ku vulavula hi tin'wani na ri juza madzetse ri ni tsundzusa album leyi nga yi releasa khale mi ta vulavula swona leyi tane ku na a ku na album yin'wana ya two juza madzetse i think ya manros chavalala this is a self an explanatory song um risimu leri a ri ze ra ku hlamuseriwa

Nothing new. i risimu ro laya you know lava lava va va nga langutela mhaka ya vukati vhele mathandani u kona ku yimbeleleni na voice yona yo saseka swinene um maybe let's go and hear ta yi dlanyo ka remix ke hi ximusana ke

why a ya thavenini ku rhoketana loku nga la ka simu leri madlayelo ya nyoka ya hambanile laya n'wina no sungula ku ya vona leswaku hi loko munhu a titwe kahle hi loko munhu a khomiwe kahle vusiku hinkwabyo

yowe okay ni yi tlanga hinkwaro risimu leri ra nandzihela mina i love it i love it mara ku na leya laha ka ku mabangladesh that line ne yi vhe yi rivhila ku ri kahlekahle risimu leri vulavula hi yini because a swi ta ku loko vulavula hi vanhu lava nga nyikiwa maphasele loko hi languta mhaka ya nhundzu ku tala ku

leswaku hi leswi swi endlaku hi ma two k leswiya ma two k va busy na ti-hubbly bubbly ni tshame ni smoke hubbly bubbly ku va ku heyi famba dzaha hi laha handle va twingana ndza ha fola Shampoo. okay guys um i really matandani because this voice is good beautiful so this album is good ni nga yi nyika tingani album leyiwani guys hi ku vona ka n'wina um well produced album swilo swa le ka team xirimana swi ta swi na quality yo ya le henhla vele um hi nge zi hi vulavula hi swona there's big quality huge huge quality ka album leyiwani swi swe le ka team shirimani so what do you guys think of this album mina ni nyika uh, ni nyika tingani album leyiwani guys tingongolo i feel like i could give it a 9 out of 10 you know mi mhaka mayimbelelelo the fact that there's a woman involved in the album because usually swi swa ka team shirimani hakanyingi tala ku swi tele ngopfu mi ta tikhomela ti-voice leti a to kuma ku ta ta xinuna ku hava voice ya xisati hakanyingi no ku yi ri kona kuma ku yi pfaleriwe le handle leyi le- yi le ndzhaku ngopfu cause hakanyingi ku va ku na nesi matlala na swi ta vanhu vo tala va ku a mathandhani se fane a ya a ya pfala eh, khombo I'm like, eish, sis khombo va hi siyini me so rest in peace. Mara I feel like people don't know that mathandhana mambawulele khale va kha va tirha swin'we. David never had like a lot of albums together ku na album yin'wana yi nga kona na na le ka ti-online store mi nga yi cheka mathandani is featuring mambawulela so a hi ro sungula mambawulela a tirha na mathandani and mathandani a sungula a yimbelela because me loko ni twa um voice ya yena ro sungula sungula sungula a ni ri ku revieweni ka ti-album ta xitsonga hi twenty eighteen loko na ku sungula ni kaneriwa gingirikani ni ri ndzeni ka movha

heyi vanhu va tshama kahle la joni so a va ni byela ku no man i mathandani voice leyani man I, I, I, so that was in 2018 and then another song ni nga yi twa hi loko a featurana na joseph ngomloro ka ti ka album ya yena joseph ngomloro ku na mathandani as well ni loko mathandani a endla risimu rin'wana a ku ri ye dj figo uh, eh, west mgimeti joseph ngomloro I think yeah I think it's those three bakaba ba ba they were paying tribute ka um, ka tiko ra ka xikundu ya ya ka xikundu tiko ro saseka ka xikundu tiko ra you know entlhaveni ya mayima yoxe you know that song ya mathandani was there as well so a hi ro sungula khale a ri kona ende ke xi fits like a glove ka ka this team ya team shriman i just hope ku ri maybe a nga adoptiwa a va part of them because she, she does fit in nicely guys like seriously this credit where is due and we can also thank brajo because loko nata brajo i khale va kha va producer vanhu va xisati um eh, the first woman lava nga producer khale khale loko ni tsundzuka ku ri man ester m vo ma 91 92 93 somewhere there mara mina ni Discovery music wa vona hi vo ma ninety six I think a na ha tlhariha switsongo na ha ri ntsongo ngopfu mara na na ha ri seven years two years five years somewhere there mi nga ta kuma age ni landzelela ku ku na va Shaka Bundu Shaka Bundu girls Penny Penny you know a ku ri va mani vo soli boy gang gang leyi produciwa laha ka team xirimani na vo hasani you know minkarhi leyi ya khale um brajoa ya ba tinghoma leta ta disco letiya ve ri kambe ya mulumano tsimpeveve you know a ku boha swilo laha nkarhi luwa guys so brajoa well done ku va mi mi mi amukele mathandani ku a tirha na mambawulele laya e na va prince hangani you know na va prince benza i swilo swa kahle va dlanyoka ku na voice ya kahle ya dlanyoka yona yi tala ku nghesanghesa swinyovunyovi laha ni vona psychology kona nyana la ka album leyiwani so ya yeah, n'wina mi mi vona njhani album ya mbayolo leyi ya ba kumba yi bi na kumba swi bi va ta va cheka ni va dya mira swi bi a swi bi munhu a nge za twela album tshuka a swi bi okay guys ni khensile kwambe ni langutile um hi ta vulavula hi beni mayingani na mr post ka the next video